Clir, mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel. Oedd. O fi ddim yn... o fi ddim wedi meddwl pa mor mawr o hwn mynd i fod i pobl, am hwn yn teimlo mor fawr. Yn enwedig ar y gwefannau cymdeithasol ag ati, oedd oedd dy dad yn sôn cyn y rhaglen fod ti yn amlwg yn yn edrych fan'na'n fanwl 'fyd. Mm, ie, fi 'di siarad am pobl mawr ar y we a y feedback nhw yn amazing. Pa mor anodd oddi te i gytuno i adel y camera i mewn i'ch bywyde chi fel mm. teulu? Yn amlwg, fel ni'n sôn, oedd e'n gyfnod anodd i chi fel teulu, ond mm. yn amlwg yn agor y drysau, felly faint o benderfyniad anodd oedd hi? Oedd, oedd fi goffod, oedd gyd ni goffod meddwl amdano fe am amser hir, a oedd, e, os oedd e rhywbeth oedd ni really eisiau wneud, a trwy rhaglen ar y teledu oedd fi 'di chwilio mas pwy ydw i. So os bodd hwn, os odd fi ar y teledu myn' i helpu un person ma' hwnna yn amazing ie. A Huw fel welwn ni yn y gly- y clip yn fyn 'na be' sy'n hyfryd yw y ffaith bo' chi mor browd o Llyr ynde? A fod Llyr nawr yn gallu bod pwy ma' Llyr eisie bod. Yn hollol. Yym mae fel benderfyniad anodd a i llir a o o so so so ie ma' mae benderfyniad anodd i i i ddon i gyd fel fel teulu ond fel chi'n deud o'n i'n prowd o llir a llir wedi bod mor agored ac mor m- mo- yy yym mor ag- ie. Dyw e ddim yn hawdd na na na. Ie mor agored ac yn sicir fel s- 'di Llyr yn gweud os ti hyd yn o'd yn helpu un person wedyn sicir fydd 'na fwy o bobol yn ca'l 'u helpu gyda'r ffaith y raglen wrth gwrs a'r ffaith bo' chi yma heno gyda ni. Faint o'dd dy oedran di 'de Llyr yn sylweddoli bo' ti mewn ffordd wedi cael dy eni yn y corff anghywir? Ie. O' fi siŵr 'di credu o' fi 'di meddwl pan o' fi'n deg oed o' fi 'di chwilio ma' fas ar y we ar watch it raglen ar y teledu a o' fi ddim wedi chwilio fe o'r bla'n a odd hwnna yn yy amser cyntaf fi 'di chwilio fe mas. Hmm. A pwy oedd y person cynta' nes di ymddiried ynddyn nhw i i weud yy y gwirionedd am am pwy o't ti? Ie, yn gyntaf oedd fi 'di dweutho Mam, a oedd hi'n iawn efo fe, oedd ni pob amser wedi bod yn rili close. A beth am Dad? Ie, oedd fi 'di dweutho Dad ar ôl Mam, ie. A chi'n cofio'r foment 'na te? Huw, shwt deimlad oedd e? Yym sioc. Sioc a lot o gwestiyne. A lot o gwestiyne a lot o holi a ffor o hwn yn myn' i ffeithio dyfodol Llyr. A ie o'n i yy... Chi 'di dod yn bell ofon i siŵr o fod. O do do wir do do yy. A be' sy'n hyfryd am y raglen yw 'dyn ni'n gweld cipolwg yn y tŷ gyda dy deulu on' hefyd yn yr ysgol gyda ffrindie a ma'n siŵr mai yn yr ysgol yw un o'r llefydd anodda gyda lot o, o bobl ifanc eto sy, sy weithiau yn gweud pethau heb feddwl, ond mm. uh, a falle yn gallu, yn amlwg, yn gallu brifo gyda'r mm. gyda sylwadau yna, ynddo? Mm. Ie, yeah, dwi'n dwi meddwl fod i wedi bod yn lwcus efo y pobl fi'n ffrindiau efo yn ysgol, achos ni'n mor agos a ni jyst wedi stico efo i gilydd. a'r ardal, 'ych chi'n byw tu allan i Aberystwyth, ie, mae'n ardal hyfryd, yn ardal wledig iawn, yeah. ti'n sôn am hynny yn y clip o'n i, o'n i yn ei fwynhau yna. Sut mae'r ardal wedi dy, dy gefnogi ti te? Ydy wedi bod yn anodd ar y degau? Um, positif yw'r gair lle i ddisgrifio. Um, mae wedi cael, wedi cael sioc o'r ochr orau. Um, Pryd oedd y rhaglen gyntaf mas, a faint o bobl oedd yn dweud, pa mor ddewr o'n i wedi bod. Hmm. Hmm. A a am gefnogi Llŷr a a s- edodd un ffermwr wrtho fi yn os dim blynydde mawr ers pan bydde bobol tebyg i Llŷr ca- cael eu cloi fyny a a a fel o- o'dd hwnna yn beth hollol anghywir i i i i i neud. Ie. Yym a ch'mo' a ma' ma' yy di- di- dim peth unigryw i hw- yw i Llŷr yw hwn on' ma' fe yn yn gymdeithas ch'mo' trwy trwy gydol oes Ma' ma' m- dynion benywaidd a menywod... M-hm. ...gwrywaidd... Hmm. ...wedi... Yn oes? A d- a a a falle ma' rhai o rheini wedi go- gorfod cwato 'u gwir teimlade oherwydd bo' n'w ofn i ffor o'dd y cymdeithas myn' myn' i i dderbyn n'w. M-hm. Ond na 'dyn 'dyn ni'n teimlo ma'r cymdeithas wedi derbyn Llŷr nawr yn yn hollol yy. O ma' wnna'n wych o beth. Ydi. Yy yn y raglen ni'n sôn dy- amdan dy drinieth di a bo' ti 'di dechre ar ar gwrs o o dabledi ynde? Shw ma'r drinieth yn mynd nawr beth yw'r cam nesa? Ie dwi ar testosterone blockers nawr a yn blwyddyn dwi'n mynd i cael oestrogen a ma' hwnna yn jyst neud fi ff- teimlo'n mor hapus. Ie fi 'llu gweld wrtho ti o'dd e'n amlwg yn y rhaglen bo' ti mor hapus ma' cwrdd â ti yn y cnawd fyn 'yn heno y ddou ohonoch chi chi'n ysbrydolieth a 'yn ni mor falch bod y ddou ohonoch chi 'di dod mewn aton ni fyn 'yn ar heno i rannu'r stori on'd yfe? Ydyn. Ie. Yym ie ma' wastod yn edmygu pobol fel chi fel o'n i'n sôn sy'n fodlon rhannu'ch profiade. Diolch. Ie. Ac yy Llŷr, atgoffa ni, neu neu sôn wrthon ni, os oes 'na rywun yy sy'n gwylio nawr, neu lle ni'n cael sgwrs t'mod am faterion trawsrywiol, gyda phwy ddylen nhw gysylltu, lle mae 'na help ar eu cyfer nhw? Ie, dwi'n credu jyst siarad i teulu, ffrindie, rhywun sydd yn gallu Lyssno i ti. Yym, edrych ar y we, mynd i'r GP, a jyst cael gwybodaeth off pobl. Peidio bod ofn, ynde? Na, ie. A cael y sgwrs 'na. Ie. Siarad. Wel, ni'n falch bod chi 'di dod i siarad 'da ni heno. Diolch. Hapuswch gyda ni. Ie, diolch yn fowr.